Sang hnih sawm pariat ah khan kan video thlir tu zawng zawng te kir leh lawk ila Mizoram chu mla in thlanpui hmachhawn tur in a inbuat saih mup mup a, Kolasib pawh mla tha tak kan neih theih na atan theih ang ang a inbuat saih in Four Kolasib, Y four K, buatsaih, Know your candidate, chu ni sawmhnih pahnih thlahsawm pakhat sanghnih sawm pariat ni nga ni zan dar sarih khan hman a ni a. He huna Common Question thlan tlin lo ni ta la, tihzawhna kha Kolasib bial mipuite'n duh taka kan thlan tlin. Mnf candidate Pu Kela Rinliana chuan, Mipui hriselna ngai pawimawhin kan lo hrisel zawk theihna atan theih tawpin hma ka la ang tiin a lo sawi a nih kha. He video ah hian Kawlsip mipui ten duh taka kan thlantlin Pu Kela Rinliana hian a sawi ang ngei khan thlantlin a nih hnu hian hriselna lamah chan a la em tih kan lo thlir ho dawn a ni. Tuna kan thlir mek hi Bairabi PHC a ni a, a khawmi ngei thu sawi i lo ngaithla hmasa teh ang.
Awle hei vawinia Bialtu mla Minister Pu Kei Lalrinliana i nia Bairabi khaw chhunga a hmalakna kan damdawi inbik ah te han sawi lan kan han tum ang a, hei kan hmuh ang hian, Mlf sawrkar hnuah kan damdawi in hi tih changtlun a ni nasa em em mai a, rawngte nalh taka hnawih a niin a thawktu lamah pawh hian nasa takin bial tu Minister hian thawktute mlf anin mi engemaw zat mi panga lai mai tunah hian mlf anin a chawm mek a nia. Tin Bairabi damdawi in hnuaiah hian. Hei Orpuara vengah khian Health Clinic mnf sawrkhar hnu hian din a ni a, chutah chuan thawktu pahnih Health Worker leh Helper an awm a. Chutiang chuan Beira Bimhar vengah Health Clinic hawn a nia, chutah chuan thawktu Nurse leh Helper an awm bawk a. Chutiang chuan Meidum thleng mai khian I, Kan bialtu Minister zawng tak hian Health Clinic te hawngin chutiang chuan hma min laksak a, tun hma kan ngaihtuah chuan Congress sawrkhar rai hun leh mrf sawrkhar hun laia a danglamna khawtlang mipui ten kan hria a, hriselna kawngah nasa takin thawktute pawn hma an la nasa em em mai a. Tin, hei tuna ka hmung a motor ding kan han hmuh hi kan bialtu Minister zaawm takin a Covid boruak rit taka kan awm lai a, hei hi a rawn donate min kan damdawi in tana a rawn pek a ni bawk a ni. Chutiang chuan kan bialtu Minister Pu Keo Lalrinliana hian kan damdawi in hi tih changtlun dan hi nasa takin min ngaihtuahpui a, a theih theihnaah Tian thawktu ah te thawktu lo ah te hma min laksak nasa em em a, heti lai ah zun in tha tak mai min han siam sak bawk a, chuang hei a ceiling te leh thil chi hrang hrang a chhung decoration ang chi te damdawi in tana pawimawh na ang chi tur ang hi min tih sak zel a ni tih kan hriat in Vawiniah hian

Rasta Li, Serchhing Luang te pawh kawr puar a veng hmun ta. An total population hi population cover zat a hi mi mipui sang sarih ze sarih sawm paruk kan ni tunah hian chu chu tuna kan dinhmun tlang pui chu.
Building pahnih ding thiang kan thlir mek hi Pang Balkawn HWC quarter sak zawh tawh leh HWC building tur sak mek a ni a, a pahnih sakna atan khian chengnuai sawm ruk chuang hman a ni. Health and Wellness Officer pakhat leh Health Worker pahnihin he hmun hi chhutchilhin mipui vantlangin hriselna tha zawk an neih theihna atan hna an thawk reng a ni. He hmunah hian. An nu naupai te check up in nausen leh naupang an hriselna te en dik in natna chi hrang hrang laka invenna tur vaccine pek thin a ni a, chhangkhatna chi hrang hrang kan pe chhuak thin bawk. TB screening leh khak sample te la in testing centre ah a thawn thin a ni bawk a. Hliam, first aid pek leh dressing te, ka tha lo tan ORS te a tul dan ang in health and wellness centre ah hian pek thin a ni. Zunthlum, thisen sang ka chhung, hnute leh chhul hmawr cancer te screening tih thin a ni a, heng bakah hian mit check up te, ENT natna check up leh ka chhung lam harsatna nei tan enkawlna pek thin a ni bawk. Tar chak lo natna benvawn leh khum beta na te chu centre ah leh inah pan siliin enkawlna pek thin an ni. Rilru lama harsatna nei te chu counselling pek thin an ni a. Health and Wellness Centre hian mipui hriselna an ngai pawimawh hle a. Centre a natna enkawl thei loh te chu Medical Officer te nen e-Sanjeevani hmangin an inrawn zung zung thin. Health and Wellness Centre sawi apianga sawi hmaih theih miah lo tur chu Purin te hmalakna avanga Urban Health and Wellness Centre Kulsip Vengthara din hi a ni awm e. He hmunah hian thawktu pahnih awmin vengthar mipui leh mamawhtute tan hna an thawk a. He centre-ah hian TB test te, BP leh sugar test te, vaccine leh nau pai lai lo en dik te, ka leh ka chhung hnute cancer zawn chhuah te, mipuite hnena hriselna lam inzirtirna leh damdawi a thlawna pek chhuah te hna an thawk a. He centre hi vengthar mipuiten an hmang changkai chan em em tawh a, nitin mi sawmhnih bawr velin entir ziah ang an ni. Hei bakah hian purinte hmalakna liau liauin heng hmun Khuangpui lam, Vengthar, New Diakon, Project Veng, Electric Veng, Saidan, Bairabi North, Orpuara veng South Chhimluang, Meidumah te hian SEDP clinic hawn niin heng SEDP clinic zawng zawng hi tha takin a kal a, SEDP staff leh mla fund hmanga thawktu chhawr te hi anmahni post theuhah tha takin hna an thawk mek a ni. District Hospital hmasawnna kan sawi apiang a, sawi hmaihtheih miah loh tur chu Purinte hma lakna liau liau a laparoscopy kan neih leh dialysis scholarship damdawi in ngei a kan ti thei ve ta hi a ni awm e. Laparoscopy hi pumpui zai hawng kher lo a kaw chhung zaina a ni a, tun hma a in zai tura Aizawl kal kher ngai thin kha. Purinte'n laboroscopy scholarship damdawi ina a pek hnu hi chuan awlsam takin mahni khawtuala ngei tih theih a lo ni ta hi a chungah he hmanraw hmanga zai tawk tawh te an lawm hle a ni. Kolasib mipuite'n kan hman theih tura Purintea'n dialysis hawnna a neih hnu hi chuan pawisa tam tak senga Aizawl han kal emaw, in luah kher emaw kha a ngai tawh lovin Kolasib hmunah ngei tih theih a lo ni ve ta. Heng te hi Kolasib tan chuan hmel lung pawimawh tak a ni. Kal chhuah mamawh te leh kal chhuah ngai te Purinte chungah an lawm a, lawmthu an sawi bang thei lo a ni. Mipui kan pun zel avangin dammawh hri tlan kan tawh chang a, Kolasib mipuiten kan pan khawm ber. Kolasib District Hospital chuan mipuite min dawl zo tawh meuh lo a, mipuiten harsatna kan tawh zia hriain thlantlin a nih phat atangin Purinte hian khum za awm theihna damdawiin Kolasib hian kan neih ve theih ngei na turin theihtawpin hma a la nghal a, Covid nineteen hripui leng hnuaiah pawh chawl lo a hma la zelin Kolasib constituency mipuite mai bakah a mamawhtu apiangin an hman theih turin hundred bedded hospital chu ni sawmhnih pahnih September sanghnih sawmhnih pahnih khan a lungphum Health Minister Doctor R Lalthangliana phum a nih kha. Lungphum a nih atanga rei lo te a hna hi chak tak a thawh chan niin tuna kan thlir mek ang hian he building sak hna hi chak tak a thawh chho mek a ni a. Hundred bedded hospital sak hna thawh mek hi tuna i lo bial chiang teh ang. Tuna kan thlir mek hi Kolasib District Hospital building hlui kha a ni a. A sena kan kual khung hi chhiah ni tawhin he laiah hian tuna kan thlir mek building hi sak chho mek a ni a. He building hi cheng nuaih sanghnih bawr vela sak niin kum sanghnih sawmhnih pali kum tawp lamah chuan a building zawng zawng hi sak zawh hman beisei a ni. Building hi block thumah then niin block A, square metre, sang thum zanga sawmhnih pasarih a zau leh block B, square metre, sanghnih zanga sawmhnih pariat a zau te, block C, square metre, sanghnih zanga sawm pathum vela zau tur a ni. Tunah hian Block A hi sak mek niin Block B pawh a bul ṭan mek a ni. Heng block tin building ah hian chhawng thum ṭheuh basement, ground floor, first floor, second floor leh third floor te awm ang. Helai hmun hi motor parking tur a ni a, sak zawh anih hunah chuan he damdawi in dawrtu leh thawktu zawng zawng ten motor parking ah harsatna kan nei dawn lo a ni. Helai hi ground floor a ni a, sak zawh a nih hunah chuan OPD tur niin hengah hian room hrang hrang, ENT, Surgery, Medicine, Ortho, Dental leh room hrang hrang awm thei tura ruahman a ni. A chung sak mek hi sak zawh a nih hunah chuan heng OT, Male Medical Ward, ten bedded Recovery Room, Waste Collection te awm tura ruahman a siam a ni bawk. Khumza awm theihna damdawi in kan nei tur hi kan senior citizen ten engtin nge an sawi i lo ngaithla teh ang. Kolasib district hian hmasawn ropui tak e kan nei niin ka hria. Tuna hospital hundred bedded kan nei tur hi a ni kan ti lo thei lovang. Hrisel ni hmasawnna bul kan ti thin a. Chuvangin tun tumah hianin He hospital khum zahawm theihna ka han nei tur hi ka rilru leh ka thinlung zawng zawngin ka lawm a. Tin, hemi neih theihna tura hma la tu te pawhi ka fak lo thei lo va. Kan sorkar a, helaiah kan bialtu mla, Kan khawpa ngei a lo nihna teng te pawh a lang ta niin ka hria a, heng kan neih hi a ropui ka ti. He kan damdawi in hi a lo puitlin hunah chuan tute nge lawm ber ang kan tih chuan mi rethei harsa chhumchhia te, hmunhla zawk te kal ngaihna hre lo a harsa tak tak te tam tak an awm a ni. Heng te hi kan VIP kan ti lo thei lo va, Thingtlang atangin hmun kilkhawr tak tak atangin an rawn pan a, damdawi inah a thawktuten seat a awm lo an han ti a, hmunhla zawk an han kal tur an han inpuahchah te, sum leh pai harsatna nen chutiang reng renga hun. Hmang tam tak hian awm a ni. A hre chiangtute zingah hian ka awm ve niin ka hria a. Chuvangin tun tluma damdawi in lian tak mai khum zawm theihna kan Kolasib khawpui chhung ngeia a rawn hung tur hi chu thil nghahhlel awm tak a ni. Hun tha min an siam thei ropui ka ti a, ka lawm a, kan hmasawnna ropui takte zinga mi e han ret bet det kan han nei tur hi chu a lawm berte zinga mi ka nih hial te pawh hi E a chang chuan ka in ring ve thin a ni, ka lawm tak zet a ni tih kha uar takin kan sawi a ni. A nghakhleltu tur te pawhin kan suang tawh thin a, chuvangin ka lawm tak zet a ni tih kha kan sawi ve a ni e, ka lawm e. Mizoramah hian in khawpui Aizawl te. Lunglei te, Champhai te, Scholarship te, Saiha te kan nei a, chung zingah chuan Scholarship hi Aizawl tih lovah chuan khawpui mipui kan lo pung zel bakah a pantu hi kan tam a, kan duh tawk lo em em a, hundred bedded ni tur hian kan hotute hnenah pawh. kan lo dil in kan lo beisei fo thin a, mahse langin kan hotu ten an ngaih pawimawh hmun dang champhai tih te mahmit tih te hian min hmakhalh thin a kan beidawng tep tawh a, chutih a nih lai chuan in hei. Vaneitlak takin mla Pu Kei Lalrinliana mla khaw chhung mi ngei kan han nei bakah a ni hi Minister niin sorkar lamin nasa takin hma min laksak a. Nikum sang ni sawmhnih pahnih atang khan Han red bedded kan beisei em em thin chu ehh min lo tih hlawhtlin sak ta a, tunah hian a building te an sa mup mup a, ehh mipui hian kan nghak hlel em em a, a sak zawh a, luh a hlan hi ehh mipui hian kan nghak hlel em em a ni, kan hotute hetianga. Kan beiseina mipui mamawh tak mai, kan beiseina min tihhlawh linsaktu te hnenah hian lawmthu Scholarship mipui aiawhin kan sawi a ni. Ka lawm e. MHEP Thingdol Block ni ṭhin chu. Hmasawn zel na tur kawng NGO Coordination Committee ten kan ngaihtuah in nasa takin kan bei a, Kolasib District chu District Headquarter a lo ni ta a, tiang chuan hun a lo kal zel a, District Headquarter tinah MHEP Sub Headquarter a ding ang tih dan te kan lo nei tak avangin, Kum sang hnih kum khan MAGP Kingdol Block tih a ni thin chu Sub Headquarter Kolasib tih a lo ni ta a, kan lawm hle a, hun a lo kal zel a, hmasawnna tur eng nge tih a hmeichhia ten theihtawp chu a kan ngaih tawhin, Agenda ah te neiin kan Collective Hospital hi kan damdawi in hi tihchang tlun ve dan kawng ngaihtuah ni rawh se tiin he agenda hi Conference na ah kan ngaihtuah a. Chutih lai chuan kan Financial Secretary hi PC Lalmalsawmi tuna kan Minister Pu Keu Lalrinlian a nupui hi ni a. Minister a ni dawn tih pawh kan hriat hma teiah khan, He agenda hi a lo move tawh a, chu kan agenda chu palaiten lungrual takin tihhlawhtlin ni rawh a se. Tihhlawhtlin dan tur chu MHEP sub headquarter hruaitu ten lo buaipui se tih a nih avangin keini chuan theihtawp chhuahin ma kan han la ta a, Aizawla te kalin. Sorkar ah te lehkha pawimawh te thlenin tiang chuan nasa takin kan bei a, kum tam a liam hnu ah kan bei dawn tawh hnu ah tiang hian tuna kan Minister za'awm tak Pu Kyaw Lalrindianan a hmalak na in khumza awm theih na tur Hospital sak mek a lo ni ta hi kan lawm em em a beisei na sang tak nei in kan thlir reng a. He hospital hi tihchang tlun a lo nih chhoh zel a, district mipui te leh a mamawh apiang ten tangkai taka hman theih ni se kan duh em em a ni, ka lawm e.

I ngei ngai pawimawh hmasa khan tih kha zawn a khau mah ta khan nia, kan campaign manifesto party ang pawn a ni a, a tin headquarters ang pawn hriselna lampang ngai pawimawh a ni ang tih khan ka rawn chhang a nia, hemi kawngah hian. Pathian malsawmna kan dawng nasa khawp mai a, kan Chief Minister te, kan Health Minister te pawina an ngaih pawimawh em em a nih vang hian keini Kawlesi pah pawh hian kan ngaih pawimawh te hmasak ber te zing a mi a ni a, chuvang chuan hei Covid lai lo nia vain duh ang chuan a chak thei lo ta chungin kan thei ang a ngit hma ka dan la a. heng kan doctor thiam te pawna hmanrua an nei lo ang chi, inzeina a atana an mamawh ang chi hmanrua te pawh kan han leisak a, chutiang chuan tunah te pawh hian chi kawng zei ngai leh thil dang dang ang chi te pawh hi an han zei thei phah ta a, Aizawla sîn hnih khat an sen ṭhinna khan helai chuan, A cheng sang tih khatin an tih theih phahna tam tak a awm awm e. Chutiang chuanin hei he dialysis tih hian Aizawla miin nuain tam tak a rawng pawisa tam tak an seng a, a dialysis tih man bakah hian khang te a ngaihpawimawm kan ti a, helaia department lamin an lo phal a. Kan hospital trauma center ah hian vertical extension tih lo phalh em em le fangin kan han sa a, chuan donors te an han zawng a, tir chian tunah hian dialysis te kan han ti ve thei ta a, heng te hi kal chhia te tana pawimawh deuh mai a nia, cheng tam tak an sen dat thin ah tunah hi chuan, a ziawn ta deuh ni te pawn a lang a, ri lai takin mamawh an lo tam a, a lo awm hle pawn kan hria a, tin, hei Tintlang khuaa kan sawrkharina policy a neih chuan health clinic centre dah vek hi kan han tum a, keini biala te pawh hian a khawte ber

tuna hian kan function mek a ni a, tin chumi piah lamah chuan Bairibi pawna eng emaw damlawmna zual Kolasib a rawn panpui tur te leh Aizawl hmunpui zawk a rawn panpuina tur atan ambulance te pawh ka rawn buatsaih sak a, chuti chuan hei ambulance te pawh kan nei tawh Bairibi ah pawh hian kan neihna a rei ve leh deuh hlek tawh Covid lai kan neih kha a ni a. Tin, Kolasib Hospital-ah hian hei IOCL te hi kan department-ah supply hi a nawn lo, department a lo nihna ang pawn ka bialah hian ambulance min han tihsak ve teuh ka ti a, Covid lai khan min han tihsak a, ambulance tha deuh mai hei tunah pawhin kan pan rim ber a ni awm e. Kolasib-a tuna kan ambulance neih that bera hi. Covid laia IOCL tena kan dih lovanga min pek a ni a, tin, chu bakah hei District Hospital hi kum samrup lek awmna ania kan tawh deuh em a, tawh theih lovin kum samrup vai tam te pawh kan indah a. A bara chi tunah hian kan Chief Minister te, kan Health Minister ten min tui tha, min tihpui naiin tunah hi chuan, Hundred bedded hospital kan sawi kan sawi thin. Tuma kum sawmhnih kal ta pawh kan sawi thin a kha. A takin tunah chuan tender te niin contractor thlenfel niin hna an han ṭan a. Hei hi kan lawm khawp mai a mi kan rawn nei zawh hi chuan a mamawh tur ang tam tak doctor specialist dang te leh instrument equipment thleng khawl mamawh ang chi te pawh hi tam tak an neih belh ang a. Chutir chuanin cham tlup takin kan kal ve thei kan inring a, hemi kawngah pawh hian kan lawm khawp mai a, a nuai sang nih tel zet mai sensohna tur nia sakna taka hi an tender chhahna a nuai sang khat leh zariat bawr vel a lo ni a, amar chu hemi a khawl hrang hrang ngai tur leina tur hi. Khan Bawi Sang ni leh zani ah khan a inkhung lut chho dawn a ni a, heng te pawh hi Kolesi District mai piah lamah kan District thenawm te pawna leh Assam State chhunga kan Zawngtah thlak awm te pawh an rawn hmang tangkai em em a nia, aina sai mi rawn la pang tangkai leh turah pawh kan ngai a ni. Chutiang chuan Bainia Health lampanga Kan Sang Isua pariat a kan intlan a, kan Campaign Manifesto a kan han neih piah lama vaifawr ke ten a thlan tlinlo an ta lai ngai ngai pawimawh sak ber ang tih khan hriselna lampang kan ngai pawimawh tur thu kan sawi a, chumi ah chuan veinia kan thlen chin ah hian kan lawm ve khawp mai mipui te pawn mi kawngah hian hmasawnna kan neih na hi an chhawr ngei ang tih pawh ka ring a. A bik takin mi harsa zawk te ti mai ang. E, heng tan pawh hi ka chhar la awm leh zual niin ka hria a, keini pawh hospital then awm awm kan nia ka hmuh chiang a, hengte hi kan Zubhai tan a ni a, ai nasa chang tlung puan a tih chhoh zel kan tum dawn a ni tih kha kan sawi duh a ni e, ka lo lang e.

A ti zawng kha episode hria kan thlir ho theih te chu ni a, thlirtu zawng zawng te chungah lawmthu kan sawi e.